Il-kittieb Mikiel Spiteri, magħruf aħjar bħala Kilin, jibqa' mfakkar għall-kitba mexxejja u ħlejja tiegħu. Il-lingwa nfisha ma kinitx l-unika għodda b'saħħitha li kien iħaddem Kilin. Kitbietu huma xhieda sabiħa tal-osservazzjoni akuta tiegħu u tas-saħħa tal-istħajjil.
Min kien Mikiel Spiteri, jew aħjar kif laqmitu ommu stess, Kilin? Kilin twieled fl-1917, twieled ir-Rabat, kien wieħed fost għaxart taħwa li ma għexux kollha sfortunatament għax dak iż-żmien it-trabi ma kinux jgħixu kollha. Kien ġej minn familja fqira Ma kellhomx il-mezzi li jiffinanzjawh fl-edukazzjoni, però ħafna emmnu fih għax raw potenzjal kbir. Kien kompla fl-edukazzjoni permezz tal-iskolarxip u kien daħal fiċ-ċivil. Ma kienx kompla fiċ-ċivil għax huwa jgħid li kien żvinturat u kull meta kien imissu xi promozzjoni kienu jaqbżuh. Kien ħa ħafna attenzjoni meta kien eh, jippubblika xi artikli fuq il-gazzetta lokali u kien iċanfar ħafna lil ġurnalisti Maltin għax kienu jużaw il-Malti ħażin. Kien iħoss li huma responsabbli li jwaslu Malti tajjeb biex jedukaw. Kilin eh, dar pjuttost ħafna ġeneri, nsibu kemm poeżiji, kemm drammi, kemm novelli, anka romanzi, kiteb ukoll siltiet fis-satar ta' rivista ta' tfal, kien jikteb pjuttost eh, kitba sempliċi li jifmu kulħadd, eh, kien jipprova jilħaq qarrejja kollha, kien iħoss li l-Malti għandu jingħata l-importanza u ma jintużawx kliem li jista' jieħu post kliem li diġà huwa eżistenti fil-lingwa Maltija, li ħafna drabi hija aktar sempliċi li tissostitwixxi kliem li ġej mil-lingwi barranin milli tuża l-Malti stess. Killeen għandu pjuttost ħafna kitbiet, għandu nsibu aktar minn 20 ktieb, L-iktar għal qalbu hija Tikki Tikki ma' Wenzu. Huwa jgħid li min ma jafx lil min hu Clean Propja, jekk jaqra dan il-ktieb ħa jsib li l-karattru prinċipali ta' dan il-ktieb huwa replika tiegħu insibbuh jitkellem waħdu mar-radju fuq temi li huma importanti bħall-qerda tal-ambjent u kien jipprova jġib lill-poplu aktar b'kuxjenza biex forsi ssir xi ħaġa dwar din il-problema li llum il-ġurnata hija wkoll tema prinċipali, laħaqha pjuttost mill-bidu. Huwa dar pjuttost ħafna temi, insibu t-nostalġija li hija pjuttost prinċipali fil-kotba tiegħu. Insibu l-kotba fuq il-lajn ta' San Bassjan u wara l-lajn ta' San Bassjan li huma forma ta' djarju, jsemmu tifkiriet ta' tfulitu, Dawn it-tifkiriet ġewh f'mument ta' diqa u ried iniżżilhom f'forma ta' djarju. Fih isemmi wkoll dettalji folkloristiċi u nsibu tifel li huwa affaxxinat b'dak kollu li hu madwaru bħal meta jitla' dawra sal-belt mat-tija u jitla' fuq il-vapur tal-art, tajjeb ukoll li nsemmu punt żgħir ħelu illi l-famuża diska tal-Greenfields li jisimha Il-Vapur tal-Art hija propju miktuba mingħand Killeen stess. Killeen kien iħobb ħafna l-lingwa Maltija, kien jipprova jara kif jinqeda bil-pinna biex jeduka lin-nies. Kien jisħaq ħafna fuq il-qerda tal-ambjent, fil-fatt ħamsa mill-kotba tiegħu huma fuq il-kappelli li jinsabu fil-kampanja. Kien jinqeda wkoll bi stampi li juri f'liema stat inkrepattiv kienu jinsabu fih dawn il-kappelli biex forsi jsir xi ħaġa. Kien traduttur ukoll, Killeen kien traduttur. Ma kellux ħafna ċans jesplora l-letteratura Ingliża, però patta għax esplora ħafna l-letteratura kemm Franċiża u kemm Taljana. Kien ukoll wieħed mill-fundaturi tal-Hispanic Circle f'Malta u għamel ukoll xi tradutturi ta' xi kodba mill-Ispanjol għal Malti. Kilin jibqa' magħna anke wara mewtu għax jekk wieħed ma jafx minnu Kilin kull ma jrid jagħmel huwa jaqbad wieħed minn dawn il-kotba anke fejn isemmu il-passat tiegħu stess u jrid imur lil hinn mill-kitba stampata, jifhem x'kien il-messaġġ u x'kien l-għan tiegħu prinċipali. Semmit Triq ir-Rabat ukoll għal Kilin u twaqaf anke bust ħdejn l-iskola tal-primarja tar-Rabat. Ir-Rabat kien iħobbha ħafna, huwa appuntu twieled hemmhekk u msemmija f'ħafna kotba tiegħu. Killeen għażel li jmur għat-temi prinċipali fejn iqishom bħala problematiċi, bħall-ambjent u anke l-lingwa Maltija, appuntu għax kien iħobbha ħafna l-lingwa Maltija. Kien jara kif iressaq lill-qarrej aktar lejn il-letteratura. Fil-fatt, dak il-bust li tpoġġa fejn l-iskola tal-primarja għamluh apposta ħdejn skola tat-tfal biex it-tfal ikunu jistgħu forsi tiġihom kurżità u jgħidu min kien Dan Killeen. Bil-ħila t'hekk jersqu lejn il-letteratura, però l-għan tiegħu ma kienx li jersqu lejn il-letteratura ma tiegħu biss, kotba li kiteb hu biss, però l-letteratura in ġenerali.